diskutéiert gëtt a gestëmmt wäert ginn, wahrscheinlech, oder och net, dat gesi mer nach. A wéi Dir Iech kënnt virstellen, hu mir jo eng Partie Kritiken auszesetzen, och am Prinzip selwer vun deene Mesuren, déi virgeschloe gi sinn. an déi elo zur Debatt stinn. A mir hunn och eng ganz Partie Alternativen a mir duechten, datt mer trotzdeem och weiderhi wäerten, och no deene LuxLeaks-Enthüllungen, wäerte mer weiderhi awer och eis sozial Agenda bäibehalen, well et ass wichteg an eisen Aen, datt d'Bevëlkerung och weess, datt et Alternativen zum sozialen Ofbau Gëtt, deen elo proposéiert gëtt. Dat heescht, mir wäerten Iech eis, an dat wäert haaptsächlech och de Guy Foetz mat enger Powerpoint-Presentatioun maachen, eis, déi Dir och hei leien hutt, wou Der och scho konnt e bëssen dra kucken, eis Alternativen zum fënnefte Spuerpak presentéieren an eis fundamental Kritik. An herno wäert och nach de Marc Baum. dann eben nom Motto Tia, there is an alternative, aneschters wéi Tina aus den There is no alternative aus den Thatcher-Zäiten, an deene mir schéngen och ze liewen, well et gëtt jo behaapt, et giffe keng Alternativen zu deene Spuermesure ginn. Dee Slogan, deen ass wierklech scho ganz al, 30, 40 Joer al, a mir wëssen all ganz genau, datt deen TINA-Prinzip u sech schlussendlech och ni seng Friichte bruecht huet, weder a Groussbritannien nach hei an der Europäescher Unioun. Natierlech kënnt een net derlaanscht, och well d'Aktualitéit huet et jo och bewisen, datt et schlussendlech awer en Zesummenhank gëtt tëschent de sozialen Ongläichheeten, déi ëmmer méi grouss ginn an Europa an och zu Lëtzebuerg, an deem fiskalen Tourismus, deen, bedriwwe gëtt an deen enthüllt ginn ass, wou mer zwar och natierlech och scho woussten, wourëms et gaangen ass. Ech mengen, wat och interessant war, d'lescht Woch ware jo eng Partie Debatten an der Chamber, ënnert anerem och zur Kooperatioun, an do konnte mir och dorobber opmierksam maachen, inwiefern och Steierflucht, Ënnerentwécklung promovéiert an der ënnerentwéckelter Welt, awer och an der industrialiséierter Welt. A mir wäerten och deemnächst, an dat ass awer elo net den Objet vun dëser Pressekonferenz, mir wäerten och deemnächst op aner Froen agoen, fir d'Fro ze stellen an opzewerfen, Weem nëtzt de fiskalen Dumping an d'Steierflucht? A ween huet dovunner profitéiert a weem huet et geschuet? Ech mengen, wat och interessant war, dat ass, an do kristalliséiert sech e bëssen alles an där Fro, dat ass, datt déi Dokumenter och vu PricewaterhouseCoopers, déi do enthüllt gi sinn, beweisen engersäits, mir hu mat enger Entreprise ze dinn, déi d'Regierung beim Budget conseilléiert an de Leit erkläert, si hätten iwwer hir Verhältnesser gelieft. engersäits a si misste spueren an anerersäits Conseiller ze Multien, fir hinnen z'erklären, wéi se solle Milliarden net u Steiergelder bezuelen. Also fir dat e bësse sou duerzestellen, dat ass relativ kloer, wat fir eng Richtung mir ginn. Dofir wëlle mir och nach eng Kéier ganz kloer maachen, datt mir solidaresch si mat de Bevëlkerungen, a mat der Bevëlkerung och hei zu Lëtzebuerg an net mat de Finanzjongleuren, déi eis och déi neoliberal Austeritéit imposéieren, op déi elo de Guy Foetz wäert agoen an den Owuer och dann de Marc wäert op d'Alternativen agoen. Nach kuerz eng Saach, Mir wäerten dës Kéier elo nach net, op déi Saach vun de Familjenallocatiounen agoen. Dat wäerte mer awer deemnächst och maachen. Mir wäerte wahrscheinlech och dann eng Pressekonferenz dozou maachen. Mir sinn amgaangen, eng Positioun auszeschaffen, eng eege Positioun vun déi Lénk auszeschaffen, wéi een Autonomie vun Eltere kann am Zesummenhang brénge mat sozialer Solidaritéit, ouni datt iergendeen eppes verléiert, wéi dat elo de Fall ass. Voilà, soen ech Merci an ech wäert dann direkt dem Guy Foetz d'Wuert ginn. Voilà, den Haaptsujet ass Analys vum Budget 2015 an Alternativen zu där neoliberaler Politik, déi do bedriwwe gëtt. De Budget 2015 kann een e bësse gesinn, wéi e Stéck, Mat villen Hallefwourechten a mat villen Tricken. D'Acteure vun deem Stéck, do hu mer engersäits déi offiziell Acteuren, eis Regierung aus DP, LSAP an déi gréng, doniewent och Deputéierten an Niewerollen vun der DP, LSAP, déi gréng, déi dee Budget garantéiert stëmme wäerten, mee och déi, Deputéierte vun csv a vun adr, déi dës Politik ënnerstëtzen. Dat sinn déi offiziell Acteuren. Doniewent hu mer inoffiziell Acteuren, de Big Four. Dir kennt se, spéitstens duerch dat, wat an der Press dës Woch gesot ass ginn. Déi Big Four, déi si schonn intervenéiert, wéi de Regierungsprogramm opgestallt ass ginn. Si sinn och intervenéiert, wéi de Budget opgestallt ass ginn. A si ginn Optimisatiounsrotschléi, wéi am mannste Steieren ze bezuele sinn, och op u Lëtzebuerger Betriber. Dat heescht, hei kann ee soen, dem däitschen Adage no, Wir haben den Bock zum Gärtner gemacht. Dat sinn d'Haaptthemen, d'zentral Theme vun deem Stéck. Dat ass den Triple-A als éischt. Dat heescht, mir mussen alles maachen, fir eisen Triple-A, eisen Triple-A ze halen. Dat ass anersäits dat Gespenst vun der öffentlecher Schold. 14.000 Euro, kréie mer gesot an deem Film vun der Regierung, hätt jiddereen hei zu Lëtzebuerg pro Kapp Schold. Eis Kanner kréien hir Zukunft verbaut, a mir mussen also ophalen, fir iwwert eis Verhältnisser ze liewen. Dat ass de Message, dee mer gesot kréien. An deem Stéck gëtt och sougenannten Newspeak benotzt, permanent an der Press. Den Newspeak, 30 Joer nom 1984 vum George Orwell, deen et beschriwwen huet, eng nei Sprooch entwéckelen, fir kritesch Gedanken ze ënnerdrécken. Den Orwell huet fënnef Wierder, Zorte Wierder ënnerscheet, engersäits Wierder, déi täuschen, déi eis nees just de Géisenhitt vun deem ausdrécken, wat se mol geheescht hunn, zum Beispill Zukunftspak, Transparenz, sozial Gerechtegkeet. Dann hu mer Wierder aus dem Ënnerbewosstsinn, déi benotzt ginn, fir Ängschten ze schüren, Verscholdung. Dann hu mer Wierder, déi wierklech déi dominant Ideologie ausdrécken, den Triple-A, wou d'Marchéen quasi alles matbestëmmen, wat geschitt an der Politik. Dann hu mer Tabu-Wierder. déi net sollen ausgedréckt ginn, déi sollen net ausgesprach ginn, zum Beispill Austeritéitspolitik. Ech erënnere mech un dat, wat eise Premier virun enger kuerzer Zäit gesot huet, Ech kann dat Wuert net méi héieren, däerf et also och net méi soen. Dann hu mer Wierder fir déi, déi de Problem gesinn an dem System Verschiddenes virwerfen, fir déi ze disqualifizéieren. Dat ass d'Fro vun den Aarbechtslosen, déi souwisou näischt schaffe wëllen. Zu deeër Politik, wat hu mir als déi Lénk ze soen? Dräi Saachen. Mir wëllen engersäits d'Saache beim Numm nennen an at richtegt Liicht setzen. Mir wëllen anersäits, D'Realitéit vun där Austeritéitspolitik weisen. An drëttens, Alternativen natierlech proposéieren. Fänke mer mat dem éischten Punkt un, an d'richtegt Liicht setzen. Wat ass den Triple A? Den Triple A ass eng Finanznotatioun, déi vu private Gesellschaften entwéckelt ass ginn, fir d'Créancië vun de Staaten, ganz besonnesch d'Banken, géint d'Erofgoe vun hiren der Valeur vun hiren Titren, déi se beim Staat hunn, bei de verschiddene Staaten hunn, entgéintzetrieden. Dann hu mer och do dran gläichzäiteg, mir gesinn dat a Griichenland, mir gesinn et an Irland, mir gesinn et a Spuenien, eng Fiskalpolitik, déi deene Räichen notzt, ze ënnerstëtzen an déi öffentlech Sozialausgabe reduzéieren. Dann hu mer d'Fro vun der Verschëldung. Et gëtt gesot, Lëtzebuerg ass iwwerméisseg verscholt. Dat stëmmt net. Lëtzebuerg huet 23 Prozent Scholde vis-à-vis vum PIB, wa mer mat den europäesche Mëttel vergläichen, iwwer 88 Prozent. Bon, et kann een och elo schwätzen iwwert d'Herkunft vun där Schold, et kann ee schwätzen iwwert d'Contrepartie vun där Schold, well et gëtt jo och eng Contrepartie. Mir hunn dann och nach d'Méiglechkeet fir ze schwätzen iwwert déi Course fir den Defizit ze reduzéieren op 0,5 Prozent. Dat sinn Punkten, déi mer kënnen herno nach vläicht an der Diskussioun beschwätzen. Ech wëll mech just hei op zwou fundamental Reflexiounen beschränken. Engersäits, Wouhier kënnt d'Schold? Ëffentlech Schold kënnt aus der Differenz tëschent de Recetten an den Ausgabe vum Stat. Et kann een also ganz verschidde Budgetspolitike maachen, d'Recetten erhéijen, d'Dépensen méi erofsetzen oder déi zwou Saachen. Et gétt net nëmmen ee Wee. Mir wäerten dat herno och weisen. Dann hu mer déi ondifferenzéiert Politik vu Reduktioun vun der öffentlecher Schold an Europa, déi och duerch de Fiskalpakt an d'Gesetz ëmgesat ass ginn. Dat heescht, Europa spuert sech dout. D'Steieren op de Léin ginn erhéicht, d'sozial Ausgabe ginn erofgesat. Doduerch gëtt de verfügbart Akommes méi kleng vun deene meeschte Leit. De Risk vun der Aarmut geet erop. Mir hunn en Erofgoe vun der Demande vun den Haushalter. Mir kommen an eng Spiral vu Rezessioun a vun Deflatioun eran. Doduerch gëtt och dee ekonomeschen, dee sozialen an dee ekologeschen Développement vun Europa blockéiert, an dat zanter Joeren. Et ass eigentlech e Widdersproch, dass d'Regierung nach ëmmer ausgeet vun enger Croissance vun 3 Prozent, wou se alles mécht an hirem Budget vun 2015 an deem, wat an deenen nächste Jore wëll kommen, fir d'Demande erofzedrécken an eben déi Croissance net méi méiglech ze maachen. Komme mer op verschidde Wierder ze schwätzen, Zukunftspak. Wa mer eisen Zukunftspak kucken, dee mer virleien hunn, da gesi mer, dass alles genau chiffréiert ass. Par conter sinn déi positiv Mesuren, déi d'Regierung eis annoncéiert, am totale Vag. Dat heescht, et ass a Wierklechkeet e Pakt, fir d'öffentlech Ausgaben ze reduzéieren. Ass dat en Zukunftsprojet? Transparenz, Et gouf keng Verhandlung, et gouf emol keng Consultatioun vun de Forces vives. D'Gewerkschafte sinn eng Woch virun der Presentatioun vum Budget informéiert ginn. Et gëtt eng Politik gemat mat der Motorsee. Wat ass elo d'Realitéit vun deeër Austeritéitspolitik? Mir hunn et ze di mat engem Budget vun 2015, deen eigentlech an der Kontinuitéit ass vun deem, wat vun der viregter Regierung ugefaange gouf, dat heescht déi Austeritéitspolitik, déi mat dem éischten, sougenannten éischte Spuerpak ugefaangen ass ginn 2011, déi gëtt weidergefouert. Lo kënnt am Joer 2015 nach en Tour de Vis an dat gëtt nach verstäerkt an de Joren 2016 bis 18, bleiwen nëmmen ze kucken, wann een déi Zuele liest, déi an Zukunftsbank stinn. Mir hunn eis d'Méi gemaat emol d'Recetten, déi an dem Compte budgétaire vun 2010 stinn, Recettes courantes, also virun deem éischte Spuerpak, mat deenen ze vergläichen an dem Budget vun 2015, also de fënnefte Spuerpak, mat deem dass mer ze dinn hunn. An d'Resultater, déi sinn eigentlech spektakulär. Mir hunn eis dat och selwer net erwaart. Do gesäit ee kloer, wee fir d'Kris bezilt. Dir hutt déi Tabell do leien. Mir kënnen déi kuerz duerchhuelen, wesentlech Punkten. En éischte Punkt, dat ass, D'Steieren, déi déi Leit bezuelen, déi schaffen, déi ginn an der Proportioun erop, am Joer 2010 ware se 19 Prozent, am Joer 2015 si se 27 Prozent. Et ass eng Variatioun tëschent 2000 an 2015 ëm d'Hallschecht, méi wéi d'Hallschecht.

Bon, ech kann trotzdem virufuen, Dir hutt jo den Tableau do leien. Mer hunn, mir hunn dann d'Steier op de Betriber, l'impôt sur le revenu des collectivités, déi geet ganz wéineg erop. Dat heescht, d'Betriber ginn eigentlech verschount, geet ëm 9,1 Prozent erop. Dann hu mer déi Steieren op dem Kapital, dat heescht déi Leit, déi beispillsweis Dividenden hunn, déi Zënse besteiere loossen, déi ginn erof. Et ass en Ofschlag op den Dividenden agefouert ginn vu 50 Prozent. Dat kënnt elo hei voll zur Geltung. Muss ee soen och, dass bei deem, wat als Variatioun vum Impôt sur les traitements et salaires steet, do ass elo nach net abegraff déi Contribution pour l'avenir vun 119 Milliounen. Déi ass verstoppt an engem Recette pour ordre am Budget. Déi steet net bei de Recettes courantes. muss een och nach a Betracht zéien, dass bis 1994 d'Betriber 1,7 Prozent vun op de Bruttoléin bezuelt hunn, fir an d'Kannergeldskeess. Déi ass ofgeschafe ginn, de Staat huet dat iwwerholl an elo an enger zweeter Etapp sollen dann d'Haushalter dat iwwerhuelen. Dann hu mer d'Tax iwwerun der Valeur ajoutée. Déi Tax, Dir kënnt dat och op der Tabell hannendru kucken, déi Tax, déi geet erop zanter 2010 bis 2015, obschonn dass mer jo dee Verloscht hu vun dem Internethandel, dee geet trotzdeem erop, deen Undeel. Hunn eis Méi och gemat, fir. Déi Steier, déi hei op der Tabell steet, am éischten Tabell steet, Impôt fixé par voie d'assiette, fir ze kucken, wat ass deen Deel, deen op d'Betriber kënnt, a wat ass deen Deel, deen op d'Haushalter kënnt, der Fedil no. An hirem leschten, an hirer leschter Publikatioun si 50 Prozent dovunner de Betriber zouzeschreiwen a 50 Prozent den Haushalter zouzeschreiwen. Wa mer dat esou maachen, da gesitt Der op deeër Tabell hannendrun, dass den, dat wat d'Betriber bezuelen, lo ëm 11 Prozent eropgaangen ass an net nëmmen ëm 9 Prozent eropgaangen gaangen ass, wéi dat an der Tabell virdrun de Fall ass. Kënnen och d'Antécédenten emol nach kucken. D'Antécédenten, dat ass d'Reforme fiscale vun 2002. An der Réforme fiscale vun 2002, do huet den Här Juncker betount, dass

déi vu 46 Prozent erofgaang gesat ass ginn op 38 Prozent, gëtt vill gesot, majo mir däerfen eis Betriber net esou vill belaaschten. PricewaterhouseCoopers presentéiert all Joer eng Etüd, déi heescht Paying Taxes, wou se vergläicht, wat déi verschidde Länner, als Steierlaascht fir d'Betriber hunn. Just déi zwou Zuelen, déi do op dem Slide stinn, Lëtzebuerg huet eng Steierlaascht u Betriber vun 20,7 Prozent, do sinn d'Cotisatiounen och abegraff. Dir gesitt uewen driwwer, wéi déi Charge fiscale globale gerechent gëtt. A mir hunn an der Europäescher Unioun, plus Norwegen, an d'Schwäiz am Ganzen 41 Prozent. Et ass also nach vill Sputt, wat d'Besteierung vun de Betriber hei zu Lëtzebuerg ugeet. Dat elo alles, wat d'Recetten ubelaangt. Da kucke mer eis un, Wéi gesäit et mat den Ausgaben aus an deem Zukunftspak? An deem Zukunftspak Do hu mer verglach e bësschen, wat déi eenzel Zorte vu Leit eigentlech droe mussen an deem Zukunftspak. Dir hutt déi Tabell och virun Iech leien. Do sinn d'Chômeuren, d'Familljen, d'Percepteurs vun RMG, déi bezuelen 47 Prozent vun deene Moossnamen, vun deene Un dem Erofgoen vun den Ausgaben. Doniewent hutt Der dann nach d'Funktionären, 4 Prozent, an d'Gemengen zum Beispill bal 12 Prozent. Dat heescht, et ginn eng ganz Partie vun Dépensen fir d'Gemengen erofgesat. Dat sinn also Recetten, déi d'Gemenge kréien, déi se net méi kréien. Ënner anerem zum Beispill och déi Erhéijung vun der TVA, déi kréien d'Gemengen, gi net un d'Gemenge weidergereecht. Doniewent hu mer dann och nach Waassertaxen an esou virun, déi wahrscheinlech dann och op eis zoukommen. An et muss ee soen, dass niewent deeër Erhéijung vun 0,5 Prozent och eng Erhéijung vun de Waassertaxe vun 0,5 Prozent ze erwaarden ass, plus natierlech dann dat och nach, wat als weider TVA-Ausgaben un d'Leit, op d'Leit zouginn. Dat heescht, et ass e Cumul eigentlech vun enger ganz Partie vu Moossnamen. An dat, wat mer dëst Joer hunn, dat wäert sech an deenen nächste Jore verstäerkt weiderentwéckelen. D'Konklusioun, Ass dee Budget sozial gerecht? Nee. Et ass e Budget, deen engersäits d'Betriber verschount, deen, Déi indirekt Steieren erhéicht, d'TVA, déi d'Haushalter méi belaascht, an d'Haushalter sinn zu 94 Prozent Salariéeën, dat vis-à-vis vun enger Contributioun vun 119 Milliounen Euro, 0,5 Prozent, um Akommes, wat ganz wéineg progressiv ass, gëtt just e Véierels vun de Mindestloun erausgerechent. Dann d'Dépenses sociales ginn ofgebaut. Komescherweis ginn d'Dépenses militaires erop. An dann hu mer nach d'Allocatiounen, déi un d'Famillje ginn. Do gëtt mat dem Argument geschafft vun der Emancipatioun vun der Fra. Mee et muss ee soen, dass eng ganz Partie vun deenen Ausgaben och un Famillje ginn, wou déi zwee Leit schaffen. An dann hu mer d'Chômeuren. Hei bekämpfe mer net de Chômage, mee mer bekämpfen d'Chômeuren. An déi Leit, déi krank sinn, déi solle méi staark iwwerwaacht ginn. Dat ass alles am Géigensaz, dat doten, zu dem Argument vun der Sélectivité sociale, dat esou oft vun der Regierung gebraucht gëtt. Voilà, ech ginn elo hei dem Marc d'Wuert, fir weiderzefuere mat den Alternativen. Voilà, merci Guy, fir déi, mengen ech, ganz, Beandrockend Presentatioun, souwuel vun der Fro ween finalement dann dee Spuerpak bezilt, wéi awer och ze gesinn, wéi sech an deenen leschten Joren am Fong d'sozial Gerechtegkeet zu Lëtzebuerg entwéckelt huet an eng komplett falsch Richtung. An mär mengen, datt et eben just dozou Alternativen Gëtt, an zwar méi wéi eng Alternativ. Dee Saz vun, dee berühmte dogmatesche Saz vum Margaret Thatcher aus den achtscher Joren, There is no alternative, géife mär gär entgéint setzen, Dach, et ginn Alternativen. Wéi mer gesinn hunn, a wéi de Guy, mengen ech, ganz gutt erkläert huet, de Problem, dee mer hunn, ass net d'Ausgaben, déi ze héich wieren, wa mer vergläichen am EU-Duerchschnëtt mat anere Länner, dann ass et net esou, wéi wann d'EU, wann d'Sozialausgaben ze héich wieren, mee den zentrale Problem, dee mer hunn, dat ass, datt d'Recettë proportional erofgaange sinn duerch eng Entsteierung, eng Defiskalisatioun vun deem Räichtum, deen et hei zu Lëtzebuerg gëtt an deen hei zu Lëtzebuerg geschafe gëtt. Am Wahlkampf huet besonnesch d'LSAP, déi jo awer och nach ëmmer an der Regierung ass, vu permanent vun enger wierklecher Réforme fiscale geschwat, déi misst gemeet ginn. Wat mer bis elo gesinn hu vu Réforme fiscale, dat ass, datt d'TVA erhéicht ginn ass, dat ass, datt eng Zoulag vun 0,5 Prozent komm ass, déi jiddwereen trëfft, onofhängeg vu sengem Revenu, dat heescht eng sozial ongerecht Steierreform. An déi eigentlech Steierreform, déi misst kommen, déi misst sech un anere Prinzipien orientéieren, déi misst de redistributive Charakter vun der Steier erëm méi grouss maachen, dat heescht, datt déi breet Schëlleren och méi kënnen droen, datt do wou de Räichtum ass och effektiv d'Besteierung usetzt mat enger grousser fiskaler Progressivitéit an natierlech d'Beneficer a virun allem d'Kapital, wat do ass, besteiert. ginn. Mer hu gesinn, an deene leschten 20 Joer ass et genau an déi ëmgekéiert Richtung gaangen. An dofir brauche mer och e Rééquilibrage vu verschidde Recetten, wéi zum Beispill d'Verhältnis vun direkten zu indirekte Steieren, wat komplett an eng falsch Richtung gaangen ass, grad esou wéi Ween bezilt de Budget? Virun na net allzu laanger Zäit war et, zwee Drëttel vum Budget ass finanzéiert ginn vun den Entreprisen an een Drëttel vun de Ménagen. Am Moment ass et genau ëmgekéiert, dat heescht et sinn d'Salariéen, et sinn d'Haushalter, déi zwee Drëttel vum ganze Budget droen, doduerch datt d'Entreprisen ëmmer manner Steieren ze bezuelen hunn. A mer sinn do higaangen a mer hunn eis geduet, als à titre d'exemple, wat kinnten da sou Recettë sinn? A mer hunn elo als Beispill, mir hu fënnef Beispiller versicht opzezielen. Dat éischt ass de Spëtzesteiersaz. Wann een do géif fënnef Tranchë bäisetzen, no uewen hin, am Ment ass e jo bäi 40 Prozent, wou een nach driwwer diskutéiere kann, eigentlech bäi 39 Prozent, an da kënnt eng risen, eng risen Marge vun 41 bis 100.000, déi dann ab 40 Prozent besteiert gëtt. Wann een do géif eng wierklech Steierreform maachen, eng Steierprogressivitéit méi grouss usetzen, da keent ee mat engem Spëtzesteiersaz bis zu 50 Prozent ronn eng hallef Milliard Euro méi Recetten hunn. Dat sinn natierlech approximativ Zuelen, déi eis awer Fiskalisten ausgerechent hunn. En zweet Beispill ass, 2007 ass e Gesetz komm iwwert d'Fonds d'investissements spécialisés, wou d'Revenuen dorauser komplett steierfräi sinn. Dat sinn déi berühmten Hedgefongen, déi zu Lëtzebuerg am Fong ganz kuerz virun der Kris nach eng Kéier e gesetzleche Kader kruten. Wann een déi giff besteieren, hätt een 75 Milliounen Euro. Eng weider Mesure ass, am Moment ass et esou, datt d'Halschent vun Dividenden, déi ausbezuelt ginn, komplett steierfräi sinn. Wann een déi Steierfräiheet giff ophiewen, wier dat eng weider Recette vu ronn 100 Milliounen Euro. Eng véiert Mesure, déi vläicht e bëssen technesch ass, mee an där Technizitéit gesäit een, gesäit een awer, wéi wäit et goe kann. Am Moment ass et esou, datt Betribsautoen, et ginn der eng ronn 50.000 zu Lëtzebuerg, datt d'Betriber déi kënne vun der Steier ofsetzen. Dat sinn zum Deel Luxusautoen, déi do vun der Steier kënnen ofgesat ginn. Wann een do géif e Plaffong aféiere vu 25.000 Euro, datt en Auto ka bis zu 25.000 Euro ofgesat ginn an driwwer net driwwer misste versteiert ginn, da géif alleng déi dote Mesure 100 Milliounen Euro erabrénge fir de Staat. An dann eng Mesure, déi virun allem, wou d'Gemenge kinnte profitéieren, déi jo am Moment drënner leiden, well si, well si jo och en Deel vun der Charge vun deem Zukunftspak ze droen hunn, obwuel si jo fir ëmmer méi Servicer zoustänneg sinn, och fir ëmmer méi Investitiounen zoustänneg sinn, wéi zum Beispill Maisons relaisen, datt een den Taux fixe vun der Gewerbesteier, dee schonn enker bäi 4 Prozent war, géif rëm erofse-, deen, an deen do erofgesat ginn ass, datt een deen erëm géif op 4 Prozent eropsetzen, dat wär eng Recette fir d'Gemenge vun 180 Milliounen Euro. Dat do ass elo keen, kee fäerdegt Steierkonzept, wat mer hei presentéiert hunn, mä mir wollte Beispiller ginn, datt et ganz wuel Méiglechkeete gi sozial gerecht Recettë fir d'ëffentlech Hand ze generéieren, déi do opzehiewen, wou och wierklech de Räichtum Hei zu Lëtzebuerg entsteet, a muss jo och virdru gesinn, dat Argument, datt d'Betriber oder déi ganz Räich da géife fortlafen, ass, menge mer, ironéiert, well enorm vill Sputt do ass, wat d'Besteierung zu Lëtzebuerg ugeet. An ech wëll och drun erënneren, datt an deem kapitalisteschen Amerika bis 1900, bis an d'Achtzeger, de Spëtzesteiersaz ginn ass vu bis zu 90 Prozent, ouni datt d'USA doduerger zesummegebrach sinn. Am Géigendeel, et war eng ganz wichteg Source, fir de Staat kënnen ze finanzéieren. Mär mengen net, datt dat heiten Iddië sinn, déi verréckt sinn. Mer mengen, datt et Iddië sinn, déi onbedéngt noutwendeg wieren a wou mer gesinn, datt Zum Beispill nëmmen d'Erhiewe vum Spëtzesteiersaz, eng eenzeg Mesure, déi mär proposéieren, giff de ganzen Zukunftspak am Fong ad absurdum féieren.